Bu ynsanlaryň kabyrlary närakam bolýar? Bu ynsanlaryň kabyrlary teň bolýar. Kabyrlary duzahyň iç şekilli bolýar, duzahyň çukurlaryndan bir çukur bolýar. Ana indi ynsan dünýäde zindegi etýär, Allatagala ömür beren. Ynsan indi etýän amaly bilen, etýän kirdary bilen, Etýän işleri bilen ýa kabryny Jennetiň baglaryndan bir bag aýlandyrýar, ýa bolsa dowzahyň çukurlaryndan bir çukur aýlandyrýar. Resulullah aleýhessalatu wessalam ýene bir hadysy mubarekede aýtýarlar, Musulman kabryň içinde musulmanyň kabry bir ýaşyl-sarysabz bag bolýar.

Aýa şul aýaty mubarekeýki Sure-i Tahada barny, şul aýa-i mubarekäniň misdakyny bilýursuňuzmy diýdi, näme üçin nazyl boldy? Ol aýat näme? Pygamberimiz aleýhissalam tilawat etdiler, Fe inne lehu maişeten zonka. Ynsanlar üçin teň zindegi bar. Ynsanlar üçin garaňky zindegi bar. Ynsanlaryň zindegisi teň bolmaly, aýa şul aýatyň matlab we hedefini bilýursuňuzmy diýdi. Ashaby ikiram aýtdylar, Pygamberimiz aleýhissalatu wessalama ki ýa Resulallah sallallahu aleýhi wesellem, Allah we Resul behter bilýo diýdiler. Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam aýtdylar,

Ýa jennetiň baglaryndan bir bag bolmaly, ýa bolsa duzahyň çukurlaryndan bir çukur bolmaly. Ana indi ynsanyň özüne garýor. Ana indi bizlere garýor. Eger men hallasam dünýäde kabyrmy ýagtylyk edip, kabyrmy giňişlik edip, jennetiň baglaryndan bir bag aýlandyryp bilerin we eger hallasam barjak kabyrmy teň edip, garaňky edip, duzahyň çukurlaryndan bir çukur edibilerin. Bu kabryň halaty bul azizlerim. Kabr beter bir muşkilat ýer. Hazreti Osman, Razyýallahu Teala Anhu, zamany ki kabryň ýanyndan öt ýotular. Kabryň ýanyndan ötüp barýan pillän kabryň ýanynda durup hunu girýan agly ýotular. Hazreti Osman Razyýallahu Teala Anhunyň mubarek sakgallary ýaşlaryna höl bol ýote.

Anhu aýtýotlar ki, Eý, meniň ýaranlarym! Mana şol iki metr garaňky çukur bar-a, şol kabyr. Ynsanyň owwalin menzili bolýar ahyratda. Ahyrat zindegisiniň owwalin menzili, owwalin barjak jaýy. Eger şol kabyry asan bolsa, kabyry ýagtylyk bolsa, kabyry giňişlik bolsa, ondan o taraba hem giňişlik bolýar, aňsatlyk bolýar.

Hatman, hatman, ynsan-y ki wakin Allahdan gorkýar, fikirlenýär. Ynsan-y ki, ýüreginde Allanyň gorkusy bar. Ynsan-y ki, bolýan günalardan gorkýar, bolýan hatalar, lagzyşlardan gorkýar, onda kabry görüp-le ynsan aglamaly. Kabry görüp-le ynsan huny girýän ýüregi aglamaly.

Kabryň azamaty ýüreginde ýok. Kabryň narykmlygy ýüreginde ýok. Hezreti Asma bint Abi Bakr, razyýallahu teala anha näme diýýärler? Hezreti Asma Abu Bakryň gyzlary riwaýat etýär. Pygamberimiz, aleýhissalatu wessalam, diýýär, bir güni Mesjidi Nebawide kabryň azaby barasynda tablyk aýtdylar diýýär.

Emma indi bu günki günde kyýamat ýakyn gelen, kyýamata golaý, fitne-u fasad kän, ynsanyň etýän günalary kän, ýagşy amel bilen guna şunça barabar bolup galan, belki etýän ýagşy amellerden görä ynsanlaň şaýat etýän gunasy köpürräk bolsa, şu jähetden ynsana gaflat gelen, ynsana bir nowy tembellik gelen,

Kabryň içinde ýatanlary fikir edip biler ýalam. Şu kabryň içine baranlaram bizler ýan ynsanlar te. Kabryň içinde ýatanlaram bizler ýanak jawanlar te. Bizler ýan moýsefitler te. Ana indi bu gün kabryň içinde ýaty diýip ynsan oýlanýar, fikirlenýär, ahyr geljek ýerini oýlanýar. Ahyr geljek ýerine düşünýär. Şonuň üçin öýüň kabryň ýana goly bolsun, kabrystana goly bolsun diýilýär. Emma indi garaň, bir insan Allahdan gorkmasa, bir insan ýagşy-ýamany fark etmese, bir insan Allahynyň gorkusy ýüreginde bolup, jennetden umydy bar, duzahdan howfy bolmasa, kabry görende-dem fark etmez, ezizlerini kabra goýup gaýdanda-da fark etmez, kabrystanda baryp ýatanda-da fark etmez. Ashaby kiram on ýanda etdiler. Aýtdym riwaýaty. Pygamberimiz aleýhissalam kabryň ahwalyny aýdyp berende, mesjidiň içi dadu figan boldy. Mesjidiň içi galmagal bolup aglaşyp galdylar. Kabryň çyl andazy azabyndan gorkýardylar, bahatyrik olar azamatyn bilýardylar. Garaň indi, bir zadyň ketdeligine azamatyn ynsan düşünse, şul andaza şo zatdan korkýar. Ynsan soň şo zatdan howp etýär. Eger bir zadyň azamatyna düşünmese, ynsan ondan korkmaýar. Mysalan, eger bizleriň ýanymyza bir salawala gelse,

Anynda şonuňky şekilde kabyryň halatyny bilsek, kabyrda üstümizden näme gelýänini bilsek, o zamanda bizler kabyrdan gorkarys, ýüregimiziň içinde kabryň gorkusy bolar. Emma zamanynky ýok. Kabryň azamatyny bilinmese, kabyrdan ahwaldan habar bolmasa, onda ynsan nädip gorksun? Ynsan biparwa bolýar.